Zuŋɔ dabisili ŋɔ ti yɛn tuɣila tin bɔhindi zaŋ chaŋ ti Duuma Naawuni nambu zubu polo. Daŋlim bɔri ni n yɛli ŋɔ, ban nyɛ ninkura ka be jɛma duu ŋɔ ni zuŋɔ dabisili ŋɔ ni bɔri ni n yɛli shɛli maa m-bɔŋɔ, kamina ti tam tin bɔhindi shɛli maa. Din tooi niŋ ka binyɛri shɛŋa muɣisi yi pam di ni nani ka di chɛ biɛla ni yi yihi tahima ka tɛhi ni na ti tamla naa ŋun bɛ ŋɔ ni daa zaliya shɛli maa di ti bi lan beni yɔɔ. Di Duuma Yisa Mashia daa yɛliya, N yɛn mɛla n chɛch. N mɛrila n chɛch ka Shintani mini o binshɛlikam zaa bɛ ku tooi niŋli shili haleluya amii ninkura maa bɛni bɛ dama n bɔri ni yi wum ni yɛri shɛli maa zuŋɔ maa di kpa talahi pam a yi a yi nyɛ ŋun tɛhira ka nyɛ ŋun bɔri din tuhi a yi bi baŋda a ni wum shɛŋa a ni nyɛ shɛŋa ka di saɣi ni a yihi tahima amaa naawuni nambo zubo zuɣu n chɛ ka miniya ka ti be nyɛvuli ni zuŋɔ dabisi. Di zuɣu, yi ni wum shɛŋa ni yi ni nyɛ shɛŋa ni di yi ni nani din na yɛn kana maa, n yɛlim ni Naawuni nambo zubo din beni ŋɔ yɛliya ni ŋun na ti tamla naa zali la o chɛch, o bi yihi li nahiŋgu puuni, nahiŋgu ni tooi paai li, dahimbu ni tooi paai li, muɣisigu ni tooi paai li, amaa shɛli bi niŋdi chɛch maa. Hallelujah! ya naawuni chɛch ka naɣila ka naawuni chɛch n nyɛli din kam zaaha nyɛ naawuni chɛch shintani ni tooi dahimli shintani ni tooi moli shintani ni tooi dihili gba hali ka ti ŋmanila o yɛn kɔrigili maa din yɛn na ti tamla naa chɛch maa binshɛɣu kan damdili Yan labila nyaangi ŋɔ ti daa nya Ibrahimma lahibali. A yi yaɣi Ibrahimma lahibali maa tirisina tooni, a ni nya ka ti Duuma Naawuni kundi yɛli ti ni saha daa paaya ka Yisifu kpeenima ka nyuli sabbu zuɣu mini bɛ ni daa bi bɔri ni bɛ wumdi o ni diri alizani shɛli maa zuɣu ka bɛ ni bi kum o mabiyinsi yɛtɔɣa ka n tɔɣisiri ŋɔ ni bi kum o ni ka o yi o ni zahindi zahin shɛŋa ni ka di zaa zaŋ tarigi lala n yɛrila naawuni nambo zubo ni galisi ka tumdi shɛm naawuni nambo zubo zuɣu ka n daa yɛli ni ti kum o maa bi dini maa daa bi di nasara You know, ni tia ku wo zaɣ biɛɣu n bala o ʒimi ni doli ti ni ka bi nyɛ koha gɔriba ni garita ka bi zaŋ o kohi ka na ti tamla naawuni bi ŋɔ mi ni daliri shɛli zuɣu ka o chɛ ka joseph chɛn egypt tingbanni n guri lala dabisa maa o nambo zuɣu ni ni tooi tum binshɛli n bala maa Bin daa labdi yɛli o ba ba, bɛ ba daa kumdimi, bɛ ba daa fɔmdimi kaman zuŋɔ ninkura ban be ti jɛma duu ŋɔ bɛ yi wum binyɛr shɛŋa, binyɛr shɛŋa, lahabaya shɛŋa yi kana bɛ sani bɛ ni fɔmdi ka, ka n ku tooi gbihi shɛm. Amaa ka Naawuni ŋun be ŋɔ ni ka o daa tum o tuma ni nyɛ shɛli, ka Yisifu daa kul be Pɔtifa yiŋa ni ka alibarika ka di sheerina o dundɔŋ maa puuni. Ka o maŋmaŋ di shɛhira ka yɛli ni, A ni paai na n yili ŋɔ dahin shɛli zaŋ na hal ni zuŋɔ, n baŋya ni a zuɣu ka Naawuni dahilibarika m-be n dundɔŋ ŋɔ puuni. Ka a tirisi tooni biɛla. Ya Naawuni Church shɛli ba damli ni. Ka Potifa paɣa ni ka o yuun ka yɛli ni kamina ti zaŋ ma dɔni ka o yɛli ni bum ŋɔ chihira ni yi luɣi shɛli polo na ni Naawuni so ni niŋ yɛda ni ŋun chɛ ka n na bɛ nyɛvili ni ŋɔ o bi sahi a ni yɛli ni n niŋ shɛli maa. Hallelujah. Saha shɛli kam zaa na titam la naa malila wuntizɔri ban na kuli nyɛ wuntizɔriba biɛhigu puuni. Biɛhigu maa yi bɔra din saɣimmi ka bo, o na malila ban nyɛ o wuntizɔriba. O mi bi saɣi bɛ zuɣu. Hallelujah! Yɛli ŋun ʒin baɣa lɛbimi wuntizɔri saha ŋɔ. Lɛbimi ti saha ŋɔ wuntizɔra. Hallelujah! Ka a ti sina tooni o ʒini maa zuɣu ni nya a ni bɛ tuma ni nyɛ din n nyɛri n paati a bia so tab so a ni zaŋ na hiburu bia so a ni zaŋ na la nyɛ ŋun tum tuun shɛli a nya o yɛ baŋ ni ka zuŋo ka ŋmani papiligi di nyɛ yɛlimaŋli ni bɛ luɣu shɛli polo o ku yɛn ni chɛɣu n vihili nyɛ nyɛ di yɛlimaŋ tali ni nyɛ shɛli a yi vihibu lan kani sarika ka na ti tamla naa ku ni yɛli ti ni hali sarika maa puuni ka na ti tamla naa nambo zuɣu ka na ku yi zahara pa yiɣisifu zuɣu M bi mi a ni be sarika shɛli ni zuŋɔ dabisili, amaa a yi nyɛ wuntizɔra. M bi mi wahala shɛli ni a ni be saha ŋɔ, amaa a yi nyɛ wuntizɔra. M bɔri ni a baŋ ni n na ti tam la naa ŋun mi ŋɔ, je o na ʒin gbihi o mi na ʒin tam ninvuɣ shɛb bɛn nyɛ bɛn suhu yi o zuɣu. Dibɔra din to ka bo o biɛbu sani. lala naawuni maa ŋun daa chɛ ka firawuna zahim zahim kuraa mi ni firawuna ni ti zahim zahinli ka mi ni yusufu ni bɛ luɣ shɛli polo maa o ku tooi paagi firawuna ka o daŋ chɛ ka dansarika so ka o zahim zahim aleluya ka lala dansarika maa zahinli maa zuɣu dini yɛn chɛ ka yisifu tooi nyaŋ dahima n paagi firawuna to naawuni kundi yɛli ti ni firawuna daa zahim zahim ka yisifu ni daa n lɛbigi zahinli n ti so yɛli Oi, a ni bo ŋun ni tooi lɛbigi zahali ŋɔ je ŋɔ? N teya ni gutuli n-nyɛ ma, dama n-nya ni daa be a ni daa tahi ma sarika la, n-nya ni daa nyɛ so shɛm, n-nya o mi ni daa niŋ shɛm maa. Oi ni yom ka bɛ chaŋ zaŋ Yisif. N yɛriti la, n yɛn yɛli la dama ka di sɔŋ ya ka di chɛ ka ya baŋ ni yɛn tɔɣisi shɛm zuŋɔ maa. Ka Firawuna yɛli ni, She yom ka bɛ chaŋ zaŋ Yisifuna ka bɛ zaŋ o na, ka o ti yɛli, N nya ni zahim zahim la, ka yɛli ni bɛ tooi yɛli ka bɛ kɔŋ ba yɛli bɛ suhu bɛ di gbini na, bɛ kuɣ sokam kɔŋ di gbini. Hallelujah. Ka Yisifu yɛli, Mani, amaa Naawuni ŋun be ŋɔ, o nyɛla ŋun ni tooi wuhi Firawuna o ni zahim zahim shɛli maa gbinni. O tɔɣisi na ka o yɛli, Lala zahima dibaa ayi maa zaɣ yinga ka di za, yɛtɔɣ yinga ka di zaaha tɔɣisira. Yumayɔpɔin din ku doli na ŋɔ, saa ni mi ka bindira niŋ ti ni nani ka ti ti ka ti yɛn kpɛhili luɣ shɛli polo. Amaa yumayɔpɔin din doli di nyaaŋa maa kum ni lu hali ka di ni nani ka niriba ti bi zaɣisi ni bɛ niŋ alali. Ka Firawuna yɛli, A ni yɛli yɛtɔɣ shɛli ka yɛli ni m bɔmsi ŋɔ, ya ka n lee lan yɛn nyɛ ninvuɣ so ŋun mali Naawuni shii kaman din be a ni ŋɔ, ka o ni tooi tum lala tuma? Nyini ka n yɛn zaŋ zali di zaashee. Haliluya! Diraashiriba yuui kum daa luya. Yisifu yiŋnim ni yan labi ni yan kana Egypt tingbanni din daa yan doli so shɛli ka bi kana Egypt tingbanni ka di yɛrim miniya ni Yisifu yiri daa Yisifu yiri daa ka Egypt di daa naan to pam ni o nyaangi maa o zuliya maa so daa lan mali nyɛfuli bɛni ana titamla naa tumdi mɔŋɔ ni di yɛli n miniya ni man ni nyini ti pa shɛm naawuni nambo zubo maa ni diri n miniya alizan shɛli n bala maa n minya di pala bin suŋ shɛli n bɛ ti ni di pala zaɣ viɛli shɛli n bɛ ti ni amaa na ti tam la naawuni bɛ ŋɔ ti nyaɣama nyaɣama ni ti din ka yi lan yɛri pahi maa

bihi mini bi laamba sunsuuni nyɛhima nyɛhima na ti tamla naa yɛrila mini ya zuŋɔ dabisili ŋɔ ka binshɛli n bɛ ti ni ka di saɣi ni o zaŋ o yurilim n zaŋ titi amaa hali ti nyɛhima nyɛhima maa puuni o na malila o na yoola soli zaŋ titi ni ti ni yɛn ni saɣi ka kana o sani o mi mali shɛli din ni chɛ ka o nambo zubu ka di paai ti haleluya din puori lolo shɛli polo n bala maa ninsal bi saɣi ni o chiri nya di to pam ni ninsal saɣi ni o chiri nya amaa ninsal kam zaa ŋun nyɛŋ dahama tooi saɣi ni niŋ shɛm ŋo ni bɛ shɛm ŋo ni kpɛ luɣu shɛli polo ŋo ka na ti tamlam naa ni mima luɣu shɛli polo n bala maa alibarika pam ni doli ti dini n tahari faaku na niri biɛhagu puuni dini n chɛri ka niri nyɛri yolisi yɛli ŋun ʒin baɣa a mi a mali shili na saɣa ti na ti tam la a ni shiri ku nyɛ so maa ni a saɣa too bee bɔhimo a saɣaya a mali shili ni a saɣa too a nyaɣama nyaɣama maa hallelujah N minia ti kpɛagu ni nyɛ shɛli m-bala. Hal din bi tu, din bi tu ni ti kpe luɣ shɛŋa, nimaani ka ti be. Din bi tu ni ti di alizan shɛŋa, di ni ka ti be. Din bi simdi ni m minia, ni bɛn bi mi m minia bin shɛŋa puuni, di ni ka ti be. Na ti tamla naa ni bɔri shɛli m-min a sani, ni ti kul saɣi n nya ni kpe binshɛli ni, n nya ni bɛ binshɛli ni. M mi dihi tabili ni a jeli, m mi dihi tabili ni a suhu bi gbaali, m mi dihi tabili ni ka a yubu ni nyɛ shɛli m-bala maa. n kana a sani tila ka ti kpahi ni ti media ti media team nim ni bi tuma maa zuɣu niraba kooliri ma mi ka shab sɛniri mɛsɛj na n wumla waazu N dolila bini ka wum waazu ka yɛliya m bola na ka a lee sɔŋ ma hali a wum yɛtɔɣa nim maa shɛŋa ka n yɛli ehi to man chɛchi nim dina na bi paagi a dini ŋɔ ban mi ŋuna hali a yɛli ni ŋun mali yɛlimaɣisili ŋɔ kana a yi so bɛn miri ma so daa kɔli ma ka yɛli o yidana yiŋ nim zaa O yidana maa ko n-nyɛ dolodolo, n-nyɛ bɛ mi ni kpuɣi tab ka yɛlimuɣisiri shɛŋa kana ti paai ba hal ni ti paai di saha. N suhir a mi n-nyɛ dahima ka wumdi shɛli ŋɔ, di kul pala a wum ka la kɔŋko, di kul pala a wum ka nyil a nyina, mm-mm. Naawum ka vum miri ti Duuma Naawuni, Naawum ka sariti ti Duuma Naawuni. N gbarimmi, n nyaɣimnyaɣimmi n biɛhigu maa ka di ni di tu ni di be shɛm bala maa. M baŋya ni a kɔŋko sani ka bɛ yili ti yili ni yɛliwula. Ŋun bi tuɣi ma ni bɔ n-yɛn niŋ, o ŋmahi o bahi. Amaa ni a yi tuɣi o ni o yɛn malimali a mi ka chɛ ka a niŋ viɛlim, o yɛn malimali a mi ka chɛ ka biɛhigu niŋ viɛnyɛliŋga zaŋ ti a. Kula ti bakoi ŋɔ ni laɣingu maa paasa nim maa yino yi America na ka daa yɛrita ka yɛli ya maŋli zaa ka a yɛli a yɛli maa n yi kuli man gba bilan yi chɛli bahi kuli nyɛla paasita shikuru ni ka o ti paagi ka bi yɛri yisa yɛla ka o deei yisa niŋ o duuma ka kuna ti gbabu ka bo n chɛ ka a nyɛ paasa ka yihiri o waazu ka na ʒin kuli chɛ ka n baŋ ni yisa yɛla nyaɣasila ŋɔ n yɛli ma ni yiɣisira N niriba zaa sɔra ka dolo dolo. Di zuɣu mani n bo yis man bo yisa shee hali ti nyoon toli toli. Di zuɣu ka n daa chaai naa gba zaa bo ti nyaa toli toli. Dindali maa o piligi o yɛla n yihi waazu naagi o yɛn yɛlimi ninvuɣu shɛba ban mali shili ni bi zaŋ bi maŋ ti yisa ma shia ban yimna. Di ŋɔ bi mi ni o yihirila waa so tiri ninvuɣu shɛba ban na bi deegi Yisa Mashia ka laɣim n ʒiya ka ka Yisa Mashia. Haleluya. Niriba shɛba yɛliya ni kpɛ ka o kpɛna ka deegi Yisa Mashia. N suhirami zuŋɔ dabisi ŋɔ ka yɛra ni m mina bɛ na pam niŋ alikauli kurili puuni di na ti tamla naa nambo zubo yiri kani a mi yɛ ka m minia di yɛn bɛ zuŋɔ dabisi di zuɣu ti yɛn karina ti duma naawuni kundi ti kari m lahi yɛn tɔɣisi pam n ku bɔri ni yi leei gbilisi tibili wum kundi maa ni diriti alizan shɛli maa karim maa zaa bɛla kanli nima ti yɛn karila kanli nim suhuri pia ni ata kalinli zaɣ yini ka yaɣi n ti kpuɣi pishini anu ti paagi pihita ni ata di naabu maa kalinli nima suuri pia ni ata kalinli zaɣ yini ka yaɣi n piligi pishini anu ti paari naabu ok kanli niŋ suhuri pia ni ata kanli zaɣ yini ka yi yaɣa ti karim suhuri pishi ni anu piligim kaya ni ninvuɣu shab ban chɛŋ ni bi ti n puɣusi nya keenan tingbani ka yaagba daa yɛli musa tim niraba timi niraba ka bi chaŋ n ti puɣusi n nya Keenan tiŋgban shɛli n ni zaŋ n ti Izraɛlnim maa. Ti mi ba zuliya kam puuni ninvuɣ yino ŋun nyɛ bɛ zuɣulana pishinaanu. Biɛɣ pihinahi ka bɛ daa zaŋ chaŋ n ti puɣusi nya tiŋgbani maa ka labina. Ka bɛ daa ka Musa mini Haruna ni Izraɛlnim maa sanna Kɛdɛshi, Paran mɔɣuni na. Ŋun? Bɛ daa zaŋ ba bɛ chaŋdi yɛtɔɣa n-yɛli ba ni mini niriba maa zaa, ka zaŋ tiŋgbani maa ni tiwala n-wuhi ba. Ka bɛ daa yɛli Musa, Ti chaŋ nti nya tiŋ. Ka bɛ daa yɛli Musa, Ti chaŋ n-daa tim tiŋgbani shɛli maa, a ni timdi tiŋgbani shɛli maa ni, ka di tiŋgbani maa vuhira, ka tiwala mi m-bɔŋɔ, di tiwala mi m-bɔŋɔ. Amaa ninvuɣ shɛba bɛn daa be tiŋgbani maa ni mali kpiɔŋ, ka bɛ fɔntinsi nyɛ tiŋ kara, ka bɛ me goma n-gil li, ka din pahi nyɛla ti nya. Anaki zuliya nim nimaani Abimelek n bɛ Nɛgɛb tingbanni ka Hitinim mini Jɛbusinim ni Amɔrinim be Zoya tinsi ni, ka Keenannim mi ʒi m-baɣi teeku mini Jɔɔdan Mɔɣili. Amaa ka Kɛlib daa chɛ ka niriba maa zaa fo baalim Musa tooni, ka o yɛli, Chɛli ka ti chaŋ yom yom nti deei tiŋgbani maa ʒili, dama di ni tooi ti ntooi nyaŋ ba. Di saha ka ninvuɣ shɛb mini o ni daa chaŋ maa yɛli, Ti ku tooi n-tuhi niriba maa dama bɛ mali kpiɔŋ gariti. Lala ka bi daa ʒi lahabali lahabali biɛɣu na n ti yɛli Izraɛl nim zaŋ chaŋ bɛ ni daa n chaŋ n ti puɣisi nya tiŋgban shɛli maa ni polo n yɛla, Tiŋgban shɛli ti ni chaŋ n ti puɣisi maa nyɛla tiŋgban shɛli din diri di niriba, ka ti ni nya ninvuɣ shɛb zaa nimaani nyɛla wɔɣiri jɛmpɔna ka ti daa lan nya Nafisinima ban ŋme Anaki zuliyanim ban daa yi Nɛfilim na la, ka tinim ŋmanila sakɔre bɛ sani. Lala n-shiri nyɛ ti mini bɛ sani. Ti ba ti duhi a nam ka tibigi a yuli yi sama shee yuli zuɣu. Sɔŋ mi ti zuŋɔ dabisili ŋɔ, ka ti ni yɛn wum a yɛligu shɛli ŋɔ ka di mali gbunni zaŋ ti ti, ka sɔŋ ti ka ti tooi vum miri nyin ti Duuma Naawuni binshɛɣu kam zaaha puuni ti Duuma yi sama shee yuli zuɣu. Amen. Ti ni tooi ʒini mɔri o tuɣikarim Kalinli nim suhuri pia ni ayi kalinli zaɣ yini ti paagi ata mariam nyɛ tibi darigibo bi ni daa bɛ hazɛrɔt saha shɛli maa ka miriam mini aduna daa galim musa o ni daa kpuɣi itiopia paɣa so la zuɣu dama o daa kpuɣila etiopia zuliya ni paɣa bi daa yɛlimi pa musa konko ka yaago daa zaŋ o yɛltɔɣa tɔɣisi o daa zaŋ o yɛltɔɣa n tɔɣisi tinim gba ka yaago daa wumli musa daa nyɛla tarim n gari ninvuɣu shɛba ban daa be dunia ŋɔ ni pia ni anahi suri pia ni anahi pia ni anahi amaa ka yaawɛ daa bɔhi musa yaa chaŋ suri pia ni anahi kanli zaɣ yini suri pia ni anahi pia ni anahi kanli zaɣ yini izrael nim ŋun bi kpari mani di saha ka niraba maa daa duhi bi yi n kuhi pam bi daa kuhiya pam dindali maa yuŋ maa tuɣumi ka Israel nim daa zaa daa ŋumdi bi kparima ni n niŋdi Musa mini Aduna niriba maa daa zaa daa yɛlimi ti di daa n kpi Egypt di di so bo zuɣu ka yaagi zaŋ ti na n ti bahi tingbani ŋɔ ni ni bɛ zaŋ takɔbi n kuti bɛ ni gbahi ti paɣaba mini ti bihi n chaŋ ti di n labi Egypt niriba so yaa chaŋ pishi naanu kanli pishi naanu Suura piana ni ishinan anu To Amalikim mini Keenannim ni be vunvamlin la zuɣu biɛɣ ni, sa ŋmaligimiya n-kpe mɔɣu ni n-doli teeku ʒiɛɣu polo. karim ka karinima kanli nim suhuri pia ni anahi kanli pishi ni anu dini pia ni anahi kanli pishi ni anu dini n bala ok n to tuɣumi ok ka yawɛ daa yɛli musa mini aduna ko saha ka ninvuɣu biɛri ŋɔ lee yɛn chɛ bi kparimani ŋun bo n niŋ ma N wum ŋumaŋuma shɛli Izraɛlnim maa ni ŋubiri n-niŋdi ma maa. Yɛlim ba, Man Yawɛ yɛliya, N ni be ŋɔ zuɣu yi ni yɛli shɛm n ni wum ka n wum n ni niŋ li niŋ ya lala, yi ni kpi n-do mɔɣu ni. Mɔɣu ŋɔ ni ka yinim ban yuma nyɛ yuun pishi zaŋ chani zaa, ka nyɛ bɛ ni daa sabi shɛb yuya ka yi nyɛ ban ŋum yi kparima ni n-niŋ ma la, zaɣ yino ku paai ni daa po ni n chɛ ka yi be tiŋgban shɛli maa ni naɣila. Ŋunkam yaɣi yuun pishi duu ŋɔ ni nyɛ wuɣim a nuu zuɣusaa. ŋun kam yaɣa yuun pishi haleluya o lihi yi nyaanga ka nya na ti tam la naa ni daa yɛ shɛli kanli nim suhuri pia ni anahi ŋɔ o yɛn tumli zuŋɔ Di bɛ wula shini maa ti karimi naa maa ni bɔri ni yɛli shɛli maa n pan to yɛli n suhurila ti zaa yino kam zaha yɛ ti labi wum naawuni nambo zubo yɛli a yi labi nyaanga suhuri piya ni ayi miriam mini aduna yɛlimi ti ni ban n tɔɣasiri jɛndi naawuni ni zaŋ shɛba zali ti tooni Miriam mini Aduna yɛlila Musa ŋun ka nyɛ ŋun kɔŋko n ni tooi wum Naawuni di Baabuli maa ma ma ti gba n gba mini la karimbu ti zaa ni tooi karim. A mi ti ti na mi wum so ni yɛlli bɛ? Ya kparima ni ŋumbu a yi tirisi a yi tirisi tooni na ti tamla n naara chɛmi ka Miriam ka kɔŋ ŋo. O ni kuli yɛli shɛm n-jɛndi aduna zuɣu zuŋɔ ti bi yɛli yɛtɔɣa jɛndi ban nyɛ ti toondaannima ka hali ban nyɛ ban yɛli ni Yisa Mashia nyaandoliba n-nyɛ ba bɛ malila dahima ni tooi tu MP ka tu president ka tu bɛ DC ka dabiɛm shɛli bɛ mi ka tu bɛ chairman na ti tamla naa yiri ya n doli ŋun da a yi bi baŋ naawuni nambo zuɣu ni chaŋ ti paai luɣushɛli polo ya tin wuɣi nuhi maa yuun pishi naawuni yɛlimi yi niŋ bin zaaha yaɣa yuun pishi yi so yi so napɔŋ bɛ yɛn no tiŋ maa yi zaa yɛn kpaŋla kpɛ yi zaa yɛn kpimi Yɛn na ti tamla naa yɛn niŋ n mi nya lala zuŋɔ dabisi ŋɔ, a mi wula ka di yɛn kpi. Ti tɔɣisiri Naawuni nambo zobo yɛtɔɣa. Di zuɣu o nambo zobo maa n-chɛ ka minia ya ka ti shɛba ti lɛbila jɛra. Hal gba ti bi ŋmani Naawuni zuɣu ka a be maa. di ŋmani naawuni zuɣu ka yolisim shɛli a ni nyɛ maa bɛ a nuuni maa hali ti yɛn lihi ti tab ka bi nyɛ ban chɔɣam ka lihi ti tab ka bi ka bukaata di bi to yɛn naawuni nambo zuɣu maa n pa a zuɣu naawuni nambo zuɣu maa di niŋ bɔn nyaa ka di chɛ ka a na bɛ nyɛvuli ni ka di chɛ ka a nyaŋ dahama n ni tooi zani a ni za luɣu shɛli polo maa di lihi ʒɛmli haleluya di tiɛhi ni so n nya Tema nyaɣima nyaɣima nyaɣima nyaɣima n-kuli nyɛ ti. Ka Naawuni lee yaɣi lala nyaɣima nyaɣima maa ka wuhi ti o yurilim ni nyɛ shɛm. Ti bi lahi karim, amaa a yi chaŋ Jɔn suura ata kalinli pia ni ayɔbu, ti Duuma Naawuni yɛlimi ni o yula dunia m-bi mi ni yɛn tɔɣisi li shɛm. o yu dunia nim hali n ti niŋ wula n ti zaŋ Yisa Masia n zaŋ tu n tiba ŋun kam niŋ o yɛda ni di lan di bahi yoli naawuni yurilim ni chaŋ n ti saɣi shɛm n bala maa ni Yisa Masia zani n mini a zaa ni ka di chɛ ka o ni tooi boli n mini ya ŋun naawuni dili haleluya kula n yɛli yɛtɔɣa jɛndi so n yɛ yɛtɔɣa jɛndi ŋun ka taali n yɛ yɛtɔɣa jɛndi naawuni ninvuɣu gahandili n yɛ yɛtɔɣa jɛndi a yidana n yɛ yɛtɔɣa jɛndi a paɣa n yɛ yɛtɔɣa jɛndi naawuni ni zaŋ so n zali a tooni ka di saɣi ni a ŋma kɔŋa ka ka ŋma kɔŋ maa kɔŋko ka musa musa ŋun nyɛ ŋun ti zɔri ŋɔ yɛn suhi to ka naawuni yɛn ni ayi shee ka o bɛ O be samban ni, o be kpaŋa daba ayopɔi pɔi ka naai ni tooi nyaŋ dahima n-laɣim na niriba maa ni yaha. Ka a ti sina tooni ti ni karim luɣi shɛli polo maa, suuri pia ni ata, ka di yɛli ti, Na ti tamla naa daa chɛmi ka Musa yihi niriba ni bɛ chaŋ n-ti kaagi tiŋgbani maa. Ka piishinaanu yɛli ti ni bɛ daa zaŋla dabisa kpihinahi goli ni biɛɣ pia. n gindi tingbani maa puuni n yuuni di viɛlim ka yuuni binyɛri shɛŋa din bɛ di puuni n miya ti pam naawuni pun kaagi wuhi ti alibarika shɛli o ni na niŋ ti ni alibarika shɛli din bɛ ti tooni alibarika shɛli n miya ti yi saɣa tooi alibarika shɛli din yɛn doli ti ka ti nimbili nyɛli ka ti nyɛ anfaani shɛli din biɛni ka ti nyɛ alibarika shɛli na ti tamla naa ni zaŋ zali ti tooni amaa ka gba zaa yɛri ka mani ninvuɣu piila ni daa yɛri shɛm la tiŋ maa yɛlimaŋli yɛra di viɛla di nyɛhisa ee ti ba nim nyɛya yin bɔri ni ti bɛ ka gbubi ti maa ka bɛ kasi hali ti paai ŋɔ di viɛla amaa ti ku tooi bɛ ka din mali maa n pa shɛli ti karili ti bi baŋ din chaŋ ti paai luɣu shɛli polo in ti ba nim nyɛ n nyɛ ya ka yɛli ti ni n ŋɔ ni ŋɔ ni ŋɔ ka naawuni zaŋ ya na ka chɛ ka alibarika doliya ti ni ŋuna ti ku tooi lala ka ninvuɣu pii maa daa yɛli woi woi woi tiŋ maa di viɛla amaa ninvuɣu shɛba ban bɛ di ni maa jɛm pɔna bee ka daa ka di sabi maa yi mi jɛm pɔŋ ni bɛ shɛm yo Yi ʒi yim bɔhinya di saduɣu ni ka mo naa salima maa nyɛla o bee yi ni tam maa ka lahi nyɛ ka mo naa salima maa jɛmpɔna ni wɔhiri wɔhiri kara wai kasi tali wɔhiri titali ti niŋ ku tooi n doli so suŋ n nyɛliɣiri woi wɔhiri titali Ti ni ku tooi n doli so suŋ n chɛ ka ti yiŋ nyaɣisi wɔɣiri titali ti ni n ku tooi ni ka lahi ka ti gba yɛri maa. Di tibisi gari ti ka lee tam ni Naawuni ŋun be ŋɔ, ŋuni n-daa yihi ba na ka chɛ pɔi ka anahi m-paagi tin kara luɣ shɛli polo maa ni o chɛmi ka bindirigu yiri zuɣusaa na ni maligim ni lurina saha shɛli ni ka di lurina kaman maligim la ka bɛ dira. ka bi tiɛ ni bɔna nim ka o chɛ ka di yiri saa zuɣu n lurina ka bi dira lala niraba n yɛli ni kai kai kai kai ti ku tooi alibarika bɔ ka naawuni bi niŋ niŋ ti ni dɔri shɛŋa bi gbahi ti ka di kuli nyɛla naawuni nuu kani ti diribila tu ni ti biɛni ka o zaŋ n mini ya yi lala binyɛra maa puuni binyɛri shɛŋa hali di ni nan ti kpɛ binyɛri shɛŋa puuni ka di saɣi ni tinim bilan biɛni bilan ti ti mali yi kpɛrili ni ka naawuni zaŋ ti yi lala binyɛra maa zaaha puuni ka m mina ku tooi bɛ biɛhigu din ni tooi tiɣi o nini m mina ku tooi bɛ biɛhigu din nyɛ din ni duhi o nam m mina ku tooi bɛ biɛhigu din nyɛ din ni wuhi ni o ni niŋ shɛm tima ŋɔ zuɣu n gba zaa bɔri ni n wuhi n nini tiɣibo ni kasi tali biɛhigu ni nɔdiɛbu ni biɛhigu shɛli din nyɛ din ni chɛ ka o yi o suhu maa ni biɛhigu shɛli din nyɛ din ni chɛ ka o lihina ka ni yɛli n bɔn faa n bi suŋ ni n yɛda lani bɔŋ ka shɛli n bɛn mini yɛli ŋuni n ku nyɛ ka di simdi ka o yuti a karim daam jɔn dɛni ni ka binshɛli ka ti niŋ ŋuni n daŋ yuti ka di kpa talahi ni ti gba zaa yuo labisa O ni niŋ binyɛri shɛŋa ti ti maa, di saɣi ni mini a yuli lala dini maa, ka alahichi biɛla ka ti kuri bilan kpe alahichi ni dahin shɛli. A yi kpuɣi alikauli kurili maa karindi na, a ni nya kulila kalinli nim kɔŋko, a yi kpuɣi li karina ni ya ni ŋun tum ŋolo ŋɔ ko di tu ni o bo o bo buu buu ŋun nya yuuni, o bo piɛɣu ŋun nya n ŋɔ ni o bo binkɔbigu ŋun nya n ŋɔ n zaŋ kana. yaa mi dee ni na nyɛla la zaŋ ti m mini ti naan tooli bɛ Naawuni nambo zubo maa ni chaŋ ti paagi lu shɛli m bala ka o zo m mini ya nambɔɣu ŋɔ ka ku yɛli ti ni ti yi yuri o di ŋɔ ti ni doli o noli ka di lɛbi tom zaŋ ti ti Pita din pahiri ayi suura ata kan laawei yɛliya, Di pala Naawuni bi niŋ la yomyom, di pala o kala yiko din ni tooi niŋ o yɛli ni o niŋ shɛli maa, amaa ni o je ni hal ninvuɣ gaŋa ti bahi yoli. Ka daa daa bi tɛhi ni a tuuba niŋbu zuɣu, ka na ti tamla ni a na chɛ ka a be a nyɛvulinima ŋɔri lan kani. A bi tɛhi ni a mali zali zuɣu, ni a mali zani m-be viɛnyɛliŋga zuɣu din chɛ ka O ni chɛ ka a beni maa, a naan ku lan beni. A suhir a mi di lihili yoli, n suhir a mi di lihi yaɣiri zuɣu, n suhir a mi di tali daɣiri dimli jilima, ka yɛl o, Naa suhimmaaya, a baŋya ni o ni yur a zuɣu din chɛ ka o ni chɛ ka a beni maa. ka chɛ ban yaɣa yuun pishi yili bila yɛn biɛni agbari bila yɛn biɛni o nambo zuɣu n na chɛ ka a biɛni maa di zuɣu ka binshɛli n biɛni mini ya amaa ŋuni ŋuni n yu ti dama o ni daa zaŋ shɛli n nam ti maa di gahimiya n ti yaɣi o ni daa zaŋ shɛli niŋ ti ni ka di chɛ ka mini ya lɛm vuhirisi maa di gahimiya ti yaɣi o chɛniri bahi yoli o jɛniri o jɛniri di chaŋ ti be tin ka ninni din chɛ ka di kpa talahi ni mini ya saɣi tuo ka yɛli a yi nyɛ so ŋɔ zuɣu n saɣiya ni ni tum Ayub ni nyɛ shɛli a yi chaŋ ti karim daam Timoti suura ayi kalinli dibanahi di yɛliya ni o yubu ni nyɛ shɛli sokam nyɛ tiliginsim a mi a tiligiya bee naawuni nambo zuɣu maa ŋun bɛni laabirata saha kanna ŋun fuuli o mi ti fuuli di naam maa ŋun ne ti fuugi o nambo zuɣu maa di naam maa di naala daadam zuɣu maa dama mina ti pun ku tooi tum ti yaa n niŋ kasi di pun kani Di nyɛma mini a yaa ka ti yɛn zaŋ bɛ kasi di pun ni nyaŋ ti. Na lihimi o ni tim mini ya shia kasi ni o bɛ ti ni n-teei ti ka kpaŋsiri ti ka sɔŋ ti ka di bɛ shɛm. O ti di yihiri zaaha bo m-busim dali yɛtɔɣa ka ti tɔɣisiri ŋɔ. Di zuɣu saha ni na beni ŋɔ di ni nyɛ tiliginsim saha. Saha ni na beni ŋɔ n-nyɛ ti saɣi ti Tiduma Naawuni. Naawuni Nambozobo maa, ya ka m mini a saɣi ti o. n Duuma binshɛɣu ka n biɛhigu puuni, ka a yuli ni ka di saɣi ni a wuhi ma yurilim. Amaa n puhiya yurilim shɛli a ni yu ma ka yaɣi ka kpahi yaɣi m biɛhigu n kpahi yaɣi n ŋumaŋuma ma ti di wum li kul la ŋumaŋuma ka Musa ka a zaŋ ti na ti be kpɛŋɔ ti ni daa be kpɛla di daa so di kɔŋko kul saɣiya ka Naawuni n naai ba zaaha. Emile ŋuma ŋuma bɔ ka ti bi niŋ ya naawuni nambo zubo maa n gbubi ti maa dini n chɛ ka n ti na biɛni maa biɛɣ kam ŋuma ŋuma ŋɔ n kuli nyɛli doo yili bɔ ka ti niŋ ti kuna ŋɔ n bɔn lee bala jaanjɔri kukɔɣu ti n bɔn bɔŋɔ ŋuma ya ti ni ŋuma ŋuma ka tariga amaa naawuni kpahi yaɣa din bɔŋɔ zaa zuɣu o zaŋ o nambo zuɣu maa n kpahi yaɣa din bɔŋɔ zaa ha zuɣu masiya kandi na zuɣu ka ti mini ya yolisim Ni o ni lee teei ti kamani o ni yɛri shɛm zuŋɔ dabisi ŋɔ, ka ti ŋmaligi lab o sanna, ti niŋ din tuhi ka di chɛ ka o yuli nya chɛli. M ba mi a ni chaŋ paai luɣ shɛli polo, m ma mi biɛhigu ni a ni pun chaŋ n-kpe binyɛr shɛŋa ni, ka di ni na ni ka a gbaagbaabu ni a kul yɛn tuɣi mi, dama a bi tɛhi ni Naawuni n-na bɔra. N suhir a mi zuŋɔ dabisi ŋɔ ka ya ni o yooi la, o ku yaai la o nuhi gu la, ni a guui labina o sani. ŋun ʒe ma gula a mi yɛn saɣi bɛ saɣi ti o zuŋɔ dabisi di bi doli a ni chaŋ paai luɣ shɛli polo di bi doli a ni pun chaŋ ti kpe luɣ shɛli polo di bi doli a ni pun chaŋ ti n paagi luɣ shɛli polo maa o ni kuli bɔri shɛli a sani ni a saɣi ti o Jisa Mashia ti yi karin John suuri dibanii di yɛli ti ni ka bɛ daa bɛ daa paɣa maa bɛ zaŋ paɣa maa na ti zani o tooni ti kuli gbaala paɣa ŋɔ zinla tumbu puuni Anab Musa sabbu yɛliya ni ti yi nyɛ soli la ti ni labi ŋɔ kuɣa puuni. Ka wula ka a mi yɛli? Ka o lihi ba nti tuugi, ka ya so yi be yi ni ka na shini tum alahichi, ŋun lɛbi mi ŋun daŋ ŋun daŋ bo kuɣ titali din ni labi paɣa ŋɔ. Kundiya ni ka bɛ piligi ŋmaligi o, ni ba ni ni daa daŋ mali o. O ma wumda ban yuugi ka mi ni ŋɔ daa nyaŋ ma ka ŋɔ gba daa nyaŋ ma ka ŋɔ gba daa nyaŋ ma ni ban daa daŋ ŋmaligi ma ka Yisa yɛli ni to buɣim ni ka a ku kpe ka ʒiya ŋɔ maa bee o kula ka o daa yɛli paɣa maa man gba bi kariti a sariya amaa chɛma ka di lan tum ti shɛba ni puhi luɣ shɛli polo m-bala maa naawuni chilintali chilintali chilintali ka na bi paai yiŋa ka lan chaŋ ti tumdi lala lala an kuli yɛli ni o chɛla taali shɛli ni maa dini ka a lan chaŋ ti be Yisirayɛlimi chɛma ka di lan tu n suhurami yɛri bi doli a ni chaŋ ti paai luɣu shɛli polo maa ni chaŋ ni di timsim ni paai shɛm a saɣaya ni a ni labina o sani a saɣaya ni di kani a yi saɣa ni shɛli kani o mi mali shili ni o tumta yɛligi tɔɣisi ti ti duma naawuni zuŋɔ asibaŋ n ba mi a ni chaŋ paai luɣ shɛli polo. M bi mi binshɛli din be a biɛhigu puuni ka di wuhi ni a lihi ʒiɛm na ti tam la Naa Nambo Zubo, a tali o, a ta Naawuni Nambo Zubo daɣiri, a, a lihi li ta jɛhiri a baɣa kari ni, a lihi ʒiɛm li. Lihi ma a biɛhigu puuni ka piligi di ti Duuma Naawuni alizim. Yɛlim o ni o ni daa, ma shia ni daa kul yɛli paɣ maa ni o chɛ o gba chɛmpaŋ o shɛm maa, o chɛli paŋ nyin gba zaa lahi zuŋɔ dabisili. tiligi tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni zuŋɔ ayisɔ yɛlim o ni o zoma niŋ bɔha yɛlim o ni o chɛli paŋa yɛlim o ni ka zuɣu ka Mashia daa kana maa naa n-pun paai luɣ shɛli polo maa naa o sɔŋ maa naa bɔri naa zani nimaani ka ŋmaligi labina o sani o niŋ maa dahima ka a ŋmaligi labina o sani tɔɣisim ti o saha ŋɔ yɛlim o ayisɔ zaa Yelimo, yelimo, tɔɣisim to, a mi a biɛhigu ni din jɛndi bɛ shɛm, a mi a biɛhigu ni din chaŋ ti paai shɛm, a mi a biɛhigu ni binyɛri shɛŋa a ni niŋ ka a maŋmaŋ suhu maa di a shɛhira ni a Naawuni maa o suhu bi piɛli di zuɣu, ni a Naawuni maa o jeli, ni a Naawuni maa di tari o yuli daɣiri, ni a Naawuni maa di chɛ ka o nambo zuɣu maa di ŋmanila a bi ti li jilima biɛla biɛla. Tɔɣisim to saha ŋɔ, tɔɣisim to. tɔɣisi ti o nuu ka a yi tɛhi ni a bɔri sɔŋsim di zuɣu ka church pastor beni maa pa shɛli a ni a dini maa ni chaŋ ti pahi shɛba maa a bɔri sɔŋsim din yaɣi a ni niŋ ŋun suhu shɛli maa zuɣu n suhirami naarilan gohi ka zuŋɔ gari di chɛ ka zuŋɔ ŋmani pari an wum shɛli maa zuɣu ni di zaŋ adama n niŋ so ni di zaŋ adama n kpalim shɛbi bee wumli bin yɛn niŋ ŋɔ pɔi ka anahi ti kpɛ nimaani maa pɔi ka anahi ti bɛ di puuni maa ŋun mi shɛli kam zaa maa ŋun pun nyaami ŋun pun lihirami ŋun pun mila an niŋ hali an na tɛri ni saa shɛli maa ŋun pun nyaami n mina yi baŋ ni naawuni ni nyɛ so n bala maa ka sachi o nam o zuɣu di ka sɔɣibu o pun nya binshɛɣu kam saha puuni o lihira mi jɛlimi ni o suma ni bɔɣu ni o chɛ ka lala niŋ o suhu shɛli o ni zaŋ ti dunia ni o chɛ ka o chɛ ka di nyɛ adilsi ŋɔ dabsim tɔɣisim to tɔɣisim to tɔɣisim to a yi tahi ni di tu ni a yiɣisi zani nyɛ yiɣisi sani a yi tahi ni a dini maa ni paai shɛm maa a bɔri sɔŋsim o sani nyɛ yiɣisi zani

ka yuli na kana a sa sa ka san kana musa tali mali mali ma ta ba ta duha nan ka ta ba yuli sama shi yuli sama ka zan ta zaza na a tole n ba ŋun nyɛ jɛrigu ni tɛhi na a bi miti amaa ŋun kam zaa nyɛ yɛndi ni o mi na miti ka mi ti napɔŋ yaabu kam zaa ka mi ti tɛha kam zaa ka mi ti gbaabu kam zaa ka mi ti zuɣu ti kana a sani tum ti ti ti duuma yi sama shia yuli zuɣu amen